Sou, an hei wier mer erëm bei enger weiderer Folg vu Let's Play Wolfenstein, The New Order. Wat hu mer hei? Charlotte's Letter, ok. Mir hunn hei deen ale Professer, wat do ëmmer ass, Member vun dat hir Rutt befräit aus dem, aus dem Lager. A mir mussen him elo hei eppes fannen, fir dass en dat hei kann an d'Rei setzen. Dat heescht, mir mussen e Schweessapparat fannen. An ech ka mer och scho virstellen, wou mer dee.

Weider Widderstandskämpfler fannen ech gutt an ech géing soen mir maan ons mol rop bei d'Geschiersaachen. Valentine ok wéi geet dem Dicky hei? Hallo ah bass e gudde Jong ech muss nach mol probéieren deng Dat ass am Fong mega léif, deen do. Sou, hei ass mäin Zëmmer. Hei ass nach een, dee vu mat ausgebrach ass. Hei hu mer der nach e puer. Sou, ech muss nach kucke, dee Schweessapparat do fannen. Wou fannen ech deen dann? Hei hanne vläicht? Bei Tut? Ah, Tatsaach!

Tjö. Kritt se mech hei ugranzt, sou wat liwwert Äech hei? Ssss, et sinn. Ass gutt, der Halo kritt nach KZ bleiwen. Sou vill Dankbarkeet vun de Leit hat ech och rem net erwaart. Sou, hannert dem Haaptdësch dohinner, ok, do muss ech beweegen. Sorry Pal, do meent e

No matter who you are or what you're made of The thing is, you and me, we just gotta ride the whirlwind Make it through to the other side And kill all the Nazis? And kill all the Nazis I will drink with you in celebration Veneer that time comes Your arm. Den Tippchen erënnert mech mech e bëssen un un dat. Ah wéi heescht de Méier Charles Tramëntsch bei Pirates of the Caribbean? Fält mer zwar net an elo, mee firwat muss ech do d'Waff eraushuelen?

Fir weist mer d'Säit op bannen eppes un. Kann ech awer net eragoen. Ah waart dach. Esou.

Ok weider hei ass och net. Do muss mer zeréck rakommen iergendwéi. Dann ass eng Leeder. Bësse schwammen fir moies réi mol besser aus de Fiederen ze kommen. Komm alueden. Sou. Sou hei kënne mer erëm ëmschalten op schéissen. Ah wéi? Ah dat ass nëmme fir ze lueden oder wat? Kann ech hei och ënner Waasser schneiden oder wéi? Natierlech flott e bësse ronderëm ze tauchen a keng Ahnung ze hu wéi nach mer mussen. Komme mer hei net eraus? Hm. Da hei ass natierlech alles esou däischter, gell? Do kann ech mech net duerchschneiden, nee. Kann ech d'Charlotte net ënner schneiden? Sinn mer och net méi esou sécher. Nee, anscheinend net. Mee ech muss hei raus a do eriwwer muss ech. Vun hei schéngen ech awer net eriwwer ze kommen. Ausser ech kéint lo e Lach heienvun rannerschneiden. Do ass eng Dier, déi ass zou. Nee. Riwwersprange gleewen ech kaum, dass dat klappt. Ah dach! Da kann se verdammt wäit sprangen. Leck mech am Aarsch. An hei kann ech eropklammen? Nee. Da woufir sinn ech lo hei? The hell, ech besäit vu. Ah. Eh. Wow. Au, dat muss wéi gedoen.

Super Béton! Deutscher Hunde! Sinn gespannt, ob mer e Géigner fannen. Ech schéngen al Baracke gewiescht ze sinn, déi wou awer scho laang ausgeflu sinn. Wou sinn ech hei? Oh oh. Die Dinger do kennt man doch von irgendwo. Ech denke wieder dass enke schon en fette Roboter kennt. Dat ass nach déi selwecht wéi bei Déngens. Oh mäi Gott, ech hëlt der net drun zéien. Ech hëlt wierklech net drun dran zéien. Ech muss nach am An. Ech wosst et. Oh fuck! Boah, wie soll ich da überleben? Boah, ich werde so elendig frecken, gell? Nee!

Aus dem do ass d'Saach rauskomm. An dohanne kënnt ee raus. Wat en Scheiss, gell! War de Kack. Ok war dat schon iwwerleeën. Den ee kënnt hei raus op mengen ech. Den anere kënnt do raus. Muss schon iwwerleeën wou ech wat maachen. Ech muss haten bis dass déi Dénger genau hei drënner stinn. Ech ka vläicht och op se schéissen, mee ech weess awer net, ob dat mat der Energie duergeet.

Ah, do geet et eraus. Opens from the other side. So, tja cool, mer kéinten hei d'Niveau chargéieren elo, gell. Ech hat och d'Gefill, wann et net déi eenzeg Roboter waren, déi vun nach ënner ënner Neiberlin schlummeren. Okay. Ah, do muss ech opschéissen. Zack. Laserkraftwerk, sou. Wat hu mer nach hei? Nee, nicht werfen. Kistenwerfer. Sou, sinn ech mol gespannt, wou mer nach hei hikommen. Oder ob mer endlech erëm kënnen zréckgoen.

Mit dem U-Boot durch den Abwasserkanal. Oh, haut mat driften. Muss scho erauskommen a wéi Petar gi op Kéier. Fu ma hältst op wéi Petar ne.

Boah, ich absolut keine Ahnung, wo wir hin müssen. Nee, nee. Vielleicht meint hat das da. Ah, nee. Okay, das da ist wohl dann nicht. Ich ging schon so, dass die Dia öfen aus. Ah, du. Ah, ich muss da. Okay, warte, dann pack mal das Ding hier. Zack. Mir mussen hei duerch a schwammen. Ah, mussen zréck. Komm, mir packen dat. So. Komm mal weiter. Ah! Mm. Geilo. Schein. Du schenk mal aus. Ja, klar.

Sou, wou kommen mer dann hei schlussendlech eraus? Do schéngt en U-Boot, nee, ass do en U-Boot? Ah nee, do geet den Tunnel, oh Gott. An sou, ma ech géing elo mol hei ofbremsen an da géing ech soen, dann maache mer bei der nächster Folg weider hei beim Tauchen duerch d'Abwasserkanäle, yeah! Bis dann, ciao, merci fir d'Nokucken.